Qırdev senesi nasıl oldı? Aklınızda ne qaldı? Qırdev senesi, biz epimiz evde edik. Nemseler otura, yoq, nemseler ev degil edi, devlet biznikileri. Başta ondan ögüne Hansaraynı eki komnatasını bizge remont ettirip, bizni şef eken bizim mektep Hansarayda. Eki komnatasını remont ettirdiler, camlarını cuvdıq, bütün ev yerlerini cuvdıq. Soñ anda bağbanlar ketirip koykalar qoyğanlar, ofiserskiy gospital oldı anda eki komnatada. Soñ men anda dejurstvoda edim, bizni saba kelip vojatiyimiz deñiştirecek edi. A baqamız, saat sekiz oldı, sekiz buçuq oldı, kimse kelmey. A bularnı endi çıqarğanlar, babamalarnı endi çıqarğanlar, Onı anda bayırğa qarşı cayav alıp çıqqanlar. Soñ kelip ayttılar, kim qırımtatarı evge qaytsın dep. Yağmırda yava edi, a men qayta edim, bir özüm. Er beş-on adımda patroller teşkereler, kağıtım bar da, gospitalden qayta. E, adamlarım maşna-maşna alıp keteler, daja ayta kelirler, ana, Er kes nal kütmeyle köresin, sabirge cüre ortalıqta, dep ayta kene. Soñ men şay-şay evge barıp çıqtım. Barsam, evde er-yer açıq, mına bele olğan, sığır da ahırı içinde, evniñ bir köş, bir odası sığır içün edi, qapı yançığında. Babam ayvan seve edi, qorandağa yardım dep o sığır alğan edi. A o sığırda mu-u-mu qıçırıp otura. Töpeye çıqtım, anda bir tavuç. Bar edi, kürek yataydı, odan da mına böyle qarışqan yerler. Soñ qonşu Nasetta keldi, duydı menim kelgenimni. Men sığırğa yapıştım, ağladım, e, o ayta, Sabriye, ağlama, qızım, mına anañalarnı alıp kittiler, sen de vokzalğa kitesiñ, qayda kitesiñ, bilmeyim, dedi. Bir çemedançıq bar edi.

Elimizge yigirmi yıl evelsi yazılğan audiokassetalar tüşti. Andaki soravlarnıñ müellifi, Lütfi Osmanov. Kassetalarda yañğırağan sesler sürgünlikten evel ayatnı canlandıra. Bugün biz eski Bağçasaraynı uyatıp, öz sedalarnı şeerniñ soqaqlarına, öz evlerine, Birer-birer qaytarmağa areket ettik. Leyhalarımız ise qadim şeerniñ yansıları. Men, Bekirova Sabriye, biñ doquz yüz yigirmi altı senesi Bahtsaray şeerinde doğdım. Doğğan künüñiz, ayıñız aqqında? Doğğan kün, birinci iyülde, yigirmi altı senesi, birinci iyülde doğğanım işte. Qaysı mallede? Sırlı çeşme mavesinde, yigirmi ekinci ev edi o vaqıtta, Sırlı çeşme soqağı, ev yigirmi eki, sayılı. Şimdi o ev?

Anam qırq üç yaşında edi, qırq dört senesi çıqqan, anam bir senesiniñ balası edi. Çeşme aqlıñızda barmı? Sırlı çeşme. Çeşme bar aqlımızda. O çeşme qayerde tura edi? O çeşme mına, mına, bu bizim evimiz, evimiz. Mına bu yerde de mına böyle çeşme tura edi. Köşede. Köşede. Yasalğan, pek taştan yasalğan, dülber. Üstünde araqça yazısı bar edi. Mına bir tarafında mına böyle oyması bar edi, gülleri bar edi. Eki, üç yerden suv aqaydandı. Bir tarafı tek baqmaq içün bir teşik bar edi. A buyaqta kranttan suv aqıp tura edi i bütün vaqıt aqıp tura edi. Töpesi qapalı edimi? Töpesi qapalıq edi, bet, töpesi qapalıq edi. A mına bu bir teşikten anda krantlar. Kitedir daa, biz anda kirip baqmadıq. Mı, üç yerden suv aqıp tura edi, bu yaqtan, bu yaqtan i bu yaqtan suv aqa edi. I çürk suvğa kite edi o suvlar. Üç sümegi bar edimi üç? Bi, turbalar, qapatılmay edi o. Töpesi böyle kirametli edi? E, kirametli edi. Qarşıñızda cami tura öyle. E, qarşımızda cami tura. Cami olğanını biz bilmeymiz. Anda sehler oldı, işte, limonadnıy seh oldı, örnek fabrikasınıñ sehi oldı anda. A cami olğanını men bilmeyim, yıqılıp turğan vaqıtlarını bile edik, işte.

Babañız kim edi? Babam, Sandalcı Bekir dey ediler o vaqıtlar, tatarca Sandalcı Bekir. Bütün vaqıt ayaqaplar remont ete edi, material tapsa yapa edi, işte sandallar yapa edi, tura. Kimlerden edi babañız, qarbabasız? Babam, qarbabası qaveci olğan eken, qaveci Aliniñ oğlu eken babam. No, işçi haqları işte. Qartbabañızdan başqa da añıñızda birevler? Qartbabamda emcem bar edi, oquğan bir emcem bar edi, yahşı adam edi. Eken işte, biz bilmeyik, onıñ yirmi doquz senesi o kitken Taşkentke. Sicileş Şemiyede işte, o da Bağsarayda bir vaqıt te molla olğan. Soñ qaçıp ketken edi olar. Demek, o oquğan biraz. Oquğan o. Medresede oquğan mında. O oqumağa pek istegen. Babam, eki oğlan qalğanlar, babası ölgen, eki oğlan qalğanlar. Babam, babamı özüniñ emcesi alğan yanına sandalcılıq ögretmeye. A bu emcem, yoq, men. Ayaqlarımnı dögip oturmağa istemeyim, çünki men oqumağa isteyim, dep, medreseye barıp oqumağa kirgen. Zıncırlı medrese? Zıncırlı medrese işte. Anda olar daji qışta tavdan barıp odun ketirip, ay yarığında avule yaqıp, öyle etip oquğanlar. Soñ nasıl olğan, kim cibergen, bilmeyim, bir adam aytqan edi, işte, onı halq cibergen, pek oquğa avesli olğanı içün Türkiyege, anda oqup kelgen doquz yıl. Siz qaysı mektepni bitirdiñiz? Bizimki, Dom krestyan diye edik, Dom krestyan yanında nepolnıy sredniy şkola sayıladı, en sırşı sayılaydı, ortada mektep. Qayerde? Örnekin qarşıçında, Barışında anda. adamlar oturalar. Oqudıñız mektepte qaç yıl oqudıñız? Anda yedinci klasım, yedinci sınıfım bitirdim, o mektepte. Ana tilimizde? Tatar tilinde. Aftada eki saat rusça berediler, nemsece oquy edik işte. Ana tilinde oqudım. Siz yedi sınıf bitirgen soñ? Yedinci sınıfnı bitirgen soñ men, bizge kerek oldı sekizinci sınıfqa barma, PSH mektebine, bizde yoq edi de sekizinci sınıf. İ o o vaqıtta endi ortalıq yaramay edi, i er balağa aqçı bermek kerek edi. Soñ men barmadım oqumağa. İ anda tamam mektebniñ ögünde artel Krupskaya bar edi, tikiş arteli. Anda bir tanış, tanışımız otura edi, Emine degen apayçıq. O ayttı babama, kelsin menim yanıma, men tikme aves ete edim, anda o sefke bardım, no, ne kösterseler, onı yapaydım işte maşinada. Aqça ne içün bermek kerek edi? Oqumağa endi. Bedava degil edimi o? Yo, endi mına soñu yılı şay olğan edi da, başta bedava edi, ebet, a soñu mına cenk başlaycaqqa yaqın öyle olğan edi.

Çürük suda köpür bar edi, köpürçik bar. Köpür bar edi, e. O köpür aqqında bir söz. O köpür, o köpür pek yüksek köpür edi. Mına Salçıqta yağmur yavsa, Bağsarayda yavmasa bile, biz anda çapıp barıp baqaydık, nasıl su kelecek mına şay. Köpür de kele edi, köpürniñ tübüne sığmay edi, tap bizniñ taraflardan aqıp kite edi su. Öyle su kele edi başta, pek suvlar kele edi. O köprüniñ tübünde mına merdivenlerden tüşe edik. Bir yaqta da merdiven bar edi, bir yaqta. Mından tüşip, çapa-çapa köprüniñ tübünden oynap jüre edik mına böyle. A şimdi çıqamda ne bar? Nalet rvaçka bar. O köprüniñ tübüne biz körmedik, ayta ediler adamlar, balaban söylâr, at baylay ekenler daji, suv içinde. Atlarda öyle bir hastalıq bola eken ayağında, suvda tutmaq kerek eken. Köprüniñ tübüne daji at baylay ekenler. Öyle köprü edi. İpek tolğan episi işte, temizlenmegen, tolğan. Ne anda turıp açıqmı ne belli. Köpürniñ yan başında böyle bir yazılar yoq edimi? Yoq, yazıları yoq edi. No, tutıp cürme nemeleri bar edi, çetleri. Şimdi yoqtır ğaliba. Babañızın ustahanesi şu yerde, evde çalışa edimi? Eskişehirde, şimdi gastronom olğan yerde babam tükânçeyi bar edi dep, onı da men bilmeyim. Artel'de çalışa bilirdi, artel Krasnaya zvezda edi. Ana, sapojnikler episi seh-seh çalışa ediler. Eskişehirde bir yerde edi o. Sırağane, mına bu şimdi Eskişehirde bar yerler yasalğan da, bütün yol çetinde, anda yerlerde episinde bir qat binalar bar edi. Episi ayırdı-ayırdı adamlarnı, zenaat adamlarınıñ yerleri edi. Biri çarıqçılıq, biri tenekeci, biri. Bir şida yapa, biri sapojniklik yapa, işte, biri ötmek pişire bir yerde. Ana öyle u bar yerler, olğan yerler bütün Kemerqapıdan o yaqqa barğancıq mına bir qat mına böyle evler edi, adamlar çalışqan. Soñ olarnı epsini yıqqanlar, yolğa toldurğanlar, işte. Ne içün Sırlı Çeşme deyirler ola? Sırlı Çeşme dep, bilmeyim, pek dülber edi o, mavı boyalarnen edi, üstünde arapça yazızuv yazılı edi. Ayta ediler, işte, mında birisi yıqıp alğan onı, kak buta nemesine, fundamentke qoyğan, bir şey, bir şey ayta ediler, kim bilsin. Men pek yahşı bilem, ressamlar kelip, mına böyle, tahtalarnı qoyıp, başta evni pencereleri mına böyle edi da, eski ev edi o. E, çeşmede pek dülber tura edi onda. Onıñ töpesine mına böyle şeyler yasadılar, boyanen prosto. Pencerelerini deñiştirmediler, duvarğa boyanen yasadılar ekinci qatta, töpege. Ana soñ kelip o ressamlar çıqarğanı aqılımda, biz de barıp çetten baqıp otura edik, o evni çıqaralar resimni, qolınen. Çeşmeni, soñgi ağam otuz üç senesi Taşkentte emceme o evni atkırtka yasalğanı onı cibergen, arapça artına yazıp, Sırlı çeşme dep, artına da arapça emcem dep öyle yazğan. Soñ elli sekiz senesi men kirgen vaqıtte Taşkentte kirgen edik, dudım rametli, sağ edi, köstergen edi o atkırtkanı bizge. Bu Qırımda çekilgen foto saqlanıp qaldımı? Men ketirgenim. Mına çemedanıñızda qoyuldımı? Ee, men onı portret yaptım. Mümkünmi onı körmege? Mümkün, anda bolmasa barıp körersiz. Ufaq söküvi de bar. No, men onı. Anda bütün qorandañız ne? Beş balamız tek anda. Beş bala olanda çıqtıq.